Svondo rino iri tiri kubata siso gamba redu eh, muimbi mukuru Nicholas Zakaria akatisiya kamusi wechitatu ikoko ka kuChitungwiza Hospital. Nokudaro tinoti zororai murugare madzibaba Nicholas Zakaria. E, muimbi Akateerwa nevakawanda paakaenda kunochengetwa zvakatangira muChibuku Stadium munova ndomaionekana nemhuri yanga iri yemuno muharare nevamwe vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana achizobva ipapo kwakuchizoenda ka kubare musi wemugovera iwowo akanorara mumba achizovigwa mangwana aiva nezuro musi wesvondo zvakadaro kwaive zvekare nevanhu vakawandisa chaizvo unongoziva ka kumamisha uko ndo kwavaibva kwaaibva nikola zakariya kuchiweshe kubari e, vanhu vanga vari mavhu nemarara painge pakazara kuti ta nhamba yanga iri kuno kuharare kuterekera sezvinonzi chatoda kutoenzana nenhamba yaive iri ikoko vanhu kuda kuonekana naye hmm. ukaona uchiteerwa kudaro uchiperekedzwa kudaro ziva kuti aiwa e, unenge uri munhu wevanhu

kwavakabva nenhau dzemagitare idzi magitare haana kuchipa aya vakabva nawo kure ukazoona yokuti unzi ugadzire zita kugadzira zita e, panenge pakatoipa saka e, inenge itori hondo chaichai karati zodzimara kuti uzosvika panguva iyoyo asi chakandifadza ndechekuti vanhu vese vaipupura vaitaura ugamba mune zvakanaka zvanikora zakariya zvaitwa zvaanga achingori izvo zviya unyoro hwaive nawo uya ndizvozvo zvaingoramba zvakadaro nokudaro regeti panongopinda munhoroondo yacho tinga Rebese munamato sadza richipora. Zvisinei ka tichipinda hedu ka muhurukuro yandakaita ka eh, munoziva hatitaure zvaNicholas Dzakaira kana satataura baba vacho mudhara Chikani Maruwa mushakabvu vakatiyawo zvakare asi pane gore randakamboenda kwavari e, ndikanoita hurukuro navo e, vachiri vapenyu tichikurukura ka ndiri ipapo pabare kumusha kwavo ikoko tichikurukura hedu ndichida kunyatsokunzwisisa kuti ivo e, vaka, e, vakomana ava zakariya zakariya cheisa zakariya nanicolas zakariya kuzoti vanzi vapinda mumimhanzi zvakatangira kupi e, ndakazozviona kuti fahimuso manje akaimba Paaiti magetsi aniteera tambo handiti ka uyezve gavi rinobva kumasvuuriro regai tinzwe panapa ka e, mkoma e, vachipinda vachipinda mudariro ka ivo ka e, mdara chekani maruva
makadii baba wangu In, inini zita langu ndinonzi chekani chekani maluva hmm.
baba chekani maruva eh. imimi eh, makauya muno munyika yezimbabwe mm -hmm. muchibva kupi shuwa ndichibva kumalawi mm -hmm. 1947 mm. takafamba nepasi ndakabuda nekukotwa mm. kusvikira ndakasvikira muningi ndakasvikira mushamva mushamva imomo ndipo vakanditi handina kupinda basa mushamva ndaakana kuda kuti ndipinde basa lamaini manje handina kupinda maini eh, akakurumidza kundiona chinhu chandanga ndinacho akaenda kunomangana kuvalungu kuti ho mulungu wanga uchida ningi munhu wokuninga wokuridza nikirike gatare kusikisiponi auya mumwe mukomana anogona gatare kuimi mamufamba negitare inini handisiyane negatare mm. kana ndineshuwa kuti mhuri yangu Handina kuidzidzisa yakangoberekwa yaziva kare nekuti baba wavo ndini. Eh, handina kuvadzidzisa kwaisa chikoro chekudidza gatari aa ndamakitari angali angali mumba ndapinda basa kushamva 1950 ndipo pandakafunga kuti ndisagare ndisina mukadzi pakanaka ndione mukadzi ndikaona mudzimai amai vavana ivava vandinawo ava mm. shuwa ndikavatora kugara navo but vanhu panguva iyoyo vanhu angachiti eh, munhu anoridza gitare ibenzi mm -hmm. Ini ndanga ndisinei nazvo nekuti ndanga ndichiziva kuti ndiri kuona masenzi. Ubenzi wangu uri kundionesa kusvikira nhasi ndabereka ndabva kuningi ke ndabva kuningi eh, kuningi kushamva mm. ndakabva nana matsikatire kushamva nana matsikatire eh nana matsikatire ndakabva nawo makasangana nawo sei ya akandi Loba kuti endei tikalidze nesu. Ndikalidza nawo ana matsikati ana nkadota. Kupi?
Muharare umu. Musati musati mwa mwaitika la- Harare chai chaiyo. Ehe.
Ndobva matanga kuridza nana madzikatiri. Ehe. Ndakalidza nawo Ndiani wamaka panguva iyoyo madzikatiri anga anaani umwe wangai naye? anga ari
ana eh, vamwe ava nda- nda- ndakanganwa kanganwa saka imimi ipapo ma- mairidza chii chakuridza ini kuridza kwangu ndanga ndichiridza kudhara kutaura kwakudhara ndanga ndichiridza vambini Eh? ndanga ndichiridza vambini Eh, wapikin mumwewo ndiyo yanoti lidi
yeah? saka imimi sekuru mm. makaberekwa gore ripi 1922 february yeah. yeah. kumalawi kumalawi shuwa pandakasiya kulidza ningirike kusiyana nawo avo pandakasiyana nawo ndikati ndikasiya kulidza magitare mm. ndakaningirika ndakapinda pafama kupi manje
kuri kumazowe paberegoni mm -hmm. paberegoni

vangani vatatu ndikauya paberekoni ndiwo paakandipa mhuri baba vakudenga mhm. ndikabereka ana isa vese ana mariya ana suzeni kuti mpaka kusikira vana vangu 11 mm. mwari akandiranga akanditorera t mm. vachisikana mm-hmm. kusara 9 Mhm. manzwa apo vamora vatireri 11 vana ya ndara achishanda papurazi e, vakakwanisa kuita 11 vana e, mwari vakatozovatorera vairi tinoti tine urombo chose mudhara wedu shekani maluva nekutorerwa kwakaita vana asi tinozoti inzira yemunhu wese ndosaka makazoona imimi e, naiwo vakazoteera zvakare tese isisu tiri munzira tichateera tichateera kuenda ikoko right e, saka sekuru makafamba sei kubva kumalawi pakauya vanhu five mwana ndiki ndanga ndiri ini four ava akulu akulu tanga tichiti tikasvika palukova akulu akulu ari kugeza ini ndanga ndichienda kusango uko kunogara ndichiridza gitare yangu ndakabva negitare kubva kumalayi mm. iri kunsana ndichiridza kusango kwakare kuye munzira imomo e, pamunzira imomo vanhu anga achipinda Ane misha kumiri nane misha kumiri sanziko chiri kurira chiri kurira uku kunge gatare kana kuti gramafoni kundaa kudhara kwanga kuri magramafoni kupera chiko zanza gatare aripo mfana ari kuridza ikoko ari mfana wenyu inini zanzi e eh, zanzi mudaidze kundidaidza kundiona shuwa ndine gitare yangu ati chiimbirei chinzwe ini kwaridzira kungwaridzira ikoko zvanzi munorara pamusha apa nhasi mutilidzire mangwana munosimudzira rwendo rwenyu ndikaenda pakati paye ndikalidzira lidzira eh, ndanga ndichiramba mpupu kutakula mpupu kubva nawo kumalawi kutora muriwo kubva nawo kumalawi aa muriwo wanga uri mugatare

kupinda munhu mudzimba saka ndo zvakatorera nicolas ndo zvaari kuenda nazvo kumberi Yeah. ari kudya negitare Yeah.
Sure. Eh, saka mi mai varidzira dzipi dza tanga tichiridza marekodzi yekudhara vanhu ivavo eh, munzwe ndiridze ehe tiridzirei mbichana ehe
churi ichochi mhm. chinonzi fulusi mhm. haikona zvaari kuimba manje izvi aa ah, ah. mhm. international ifulusi eh. tanga tichiridza pamwe chete

makanzwa kuwanzika nyimbo zokera kwa mfumo yatu maremu chekani maluwa mm. ndo mdara ka va nicolas zakaria avo ka musakabvu chekani maluwa varere papo ka pabari mm. ngaomana manzwa apa ka maririro anga achita gitara apa zvemhando yepamusorosoro hanzi ndakabva negitara kumalawi Saka taiti tikaridzira vanhu ndipo pandaiwana pataiwana chikafu ipapo. Saka vanhu vakuru vese vandakafamba navo inini ndini ndanga ndakutovachengeta kusvika tisvike kwataienda. Vakomana, zvinofadza izvo ka kuchenjera chikomana chepaMalawi. Chekani maruva. Right. Eh, saka baba Nicholas Zakaria akapinda sei eh, magitare?
Ehe, iri mumba yandisingasiyane nayo mm. namanje mm. haisi iyo yandanga ndinayo uku aa mm. inongoti ikapera imwe nicolas ndiye akatanga kuziva kuridza magitare ma ari pachikoro papalasi day pachikoro ipapo mm. abi yake abi yake anga achipfeka madhirezi yanzadzi dzavo kuita akadzi vamwe alume kupfeka maningike matrauzi anako mavo ari vana vechikoro achinakidza pachikoro chaperegoni akazoenderera mberi nekuti kuziva kwaakaziva akauya akomana vakudziva lasekwa eh? makuziva ka eh. kudziva lasekwa akavuya eh, akanzwa kuti mulungu wedu ane sikisifoni iri mubhawa ane magitare ari mubhawa achaiva kuridza kusvikira akomana vaye akauya paakauya washota munhu mumwe chete wokudidza vanhu kudhara vakwenya mkomboni ehe vakwenya ningirike vakwenya akomana vaye kuti aa mukushupika mwana wandhara anolidza mwana wechikoro mm. kureva mikolasi mm. Mm-hmm. shuwa eh, mwana wangu mikolasi akawirirana nazvo izvozvo vatanga kulidza nawo bendi kusvikira kubva kwakaita akomana vaye mwana wangu ii moyo wanga usiri munzimbo ini ndikati kwete iwewe pamberi nechikoro laki racho iri form folo iyoyo yanga chidziidza iyoyo eh, kusvikira anga achiti akaona nguva maweekend muye kuenda kudzivalasekwa kunoridza navo akadzidzisa vanhu vakawanda ana chinyani ana ana maluva ikoko aripo akomana anga ari ana, ana maluva vese ana ningi ke ana kazida akadzidziswa namicolas vakawanda sereke vamunonzwa kwalale kuye ari kunzwika akadzidzisiwa nanicolas hmm.
eh, saka imimi makazvitambira sei muchinzwa kuti mwana wenyu imimi eh, asumudzira zita ere kwaZakariya yeah. imimi magitare ndimi makatanga nawo mubva matadza kunzvika nyika yese asi Zakariya akabva asuimimi makanzwa sei inini mm. shuwa ndaine ndanga ndina zvinhu zvekudhala munozviziva mm. ndanga ndine mhosa nebasa mhm.
makasungwa nebasa eh, kuti ndiri kuita basa ndichiona mari ndichipiwa mari mm. uyu akanzwika akaita shungu nemagitare iya ne- nenyaya iyo yemabendi haana kuridza maningi ne- neakomana ivavo abva aipaza abva aipaza bendi iyoyo right yakatanga iyo abva aita yenyuwani zita racho kiyama bendi kiyama boys yemunonzwa iyi eh. ndiyake iye nicolas zakaria saka e, imimi makazvifarira here kana kuti makati mm dai watsvaga basa pamurungu ah, ini ndakazvifarira nekuti kuzvifarira kwacho eh, akaburitsa umbavha wangu nekuti iye haana kuenda pamunhu kunodzidza gatare akabuda nawo mumiri mwamai vake mm -hmm. zvandakabva nazvo inini kupi mm malawi, malawi.
ndakavabvunza mudhara apa ndikati e, eh, tiri kunzwa mbiri yekuti vakomana ava vakambotamba mutambo wegure vakambojoina mutambo wegure kumashure uko mudhara vapupura zvikanzi zveshuwa Vakomana ava vakazviita. Aitamba agure mukomana uyu. Airidza mumbalule zvemhando yepamusoro soro pabhirigoni mukomana uyu hanzi aitamba agure. Ini ndakashamisika eh, musi wese wesi musi wesaturday tiri pachibuku stadium zvakauya zvigure zvakauya zvichiwa kustadium asi hazvina kupiwa mukana wekuti zvipinde kureva kuti zvakanzwa hwema kuti mumwe wedu adonha uku saka regai tiende tino nekuti vamwe wavo vanhu vegure ndovamwe vanhu vakabatana vakanzwa kuti umwe wavo uku ashaika vanoenda vonobatanawo navo saka apa Team Chitungwiza gule yanga yauyawo ipapo haasi aina mbopuwa mukana haa yakavharirwa panze ndofunga vakangoudzirwa kuti nemamonya kuti amuuye kunoko eh haa vaingotambira kure ikoko haa vakatadza kupapinda pagiraundi haa vakatadza kupuwa mukana asi mudhara vari kupupura kuti aiwa uyu akatamba zvigure ndofunga mukaona chero pakashaika john chibadura Zvigure ndozvakatotakura bhokisi rake. Ndofunga makaona chero pakashaya Simon Chimbetu. Worse. Zvigure zvakaita kuita kuvhara road kuti uyu haasi kuzodarika muchegutu munomu. Timbomuitira zvaaisiita. Iyo zvataisiita naye. Saka haa anenge ari makwikwi chaiwo chaiwo. So nokudaro Wakomana wakatamba gure. Vazopfuurira mberi apa sekuru Chekani vachirondedzera ivo kuti e, isisu tiri rudzi rwechiyawo chitendero chedu isisu chechimuslim anditika chiyawo rudzi vaya munoti he machawa machawa machawa e, ndo vayawo ivavo Rudzi, Islam kana kuti wa Muslim ndo chitendero uko kunogona kungopindwa kwese kwe newese ikoko ikoko asi kurudzi haukwanise kuti ndoda kunojoina rudzi haujoine rudzi nekuti rudzi zvinobva kudzinza asi kuchitendero icho chitendero chemoslem chinokwanisa kupindwa nemunhu wese chakasununguka handiti sando zvavari kuedza kutaura mudhara vachiti hanzi a ah, pane imwe nguva aitombove munhu anga akapuwa chigaro kuchechi yechimuslim dambudziko rakazouya paakaenda kunojoina paakazonira magitare ari kuno kuharare so baba vazopedzisira nekuti nicholas akabva asiya izvozvi zvekwake achibva aenda ka kuchipostori akaenda kukereke iyoyi yechipostori yaitungamirwa namushakabvu madzibaba nzira kuzodzimara akazobva zvakare ikoko akaenda kune imwe yaipindirwa kuepworth uko yechipostori akabva ikoko futi achibva anopinda yekwamagaya phd yainge isiri yechipostori manje yainge iri christian ministry yo achibva asiya futi zvikanzi a ah, kwamagaya kuri refu uko chibva kuno kuchungwiza ndobva vatsvaga yanga iri pedyo ko iri ministry zvekare kare echikrisheni ndo mararamiro avakaita mukoma nicolas zakariya panyaya dzezvitendero asi chionai manje kwese ikoko akatenderera nicolas zakariya asi pazuva rekuguma akazovigwa nenzira yechechi yedzinza rake Ndo yakazomuvigwa pekupedzisira. Coffin rese ramaiona riye riye ranga rakanaka riri jena riya riya rakaputswa putswa iro riya hazvina basa izvo zviye kana kwakuenda kumakuva rakaputswa putswa iro riya rikapiswa iye akaenda nemachira akaenda nemachira akupfekwe sutu kana wakuenda hmm. so ndo mavigiro akaita nicolas zakaria akavigwa pachimoslem kwese kwaakatenderera uku hapana anga aripo chimuslim pekupedzisira nokuti ndoyedzinza ndoyakamavigiro akaita baba wake vamwe vari kumashure vanin'ina vake ava atove nehanzvadzi yake yakasiya iye nicola zakaria anotoenda kuchechi iyoyo yechimuslim nemunin'ina akasirwa anonzi cheisa akasirwa naiye nicola zakaria anoenda zvakare kukereke iyoyo ndisingaziva hangu ana zaka zaka nana benjamin kuti vanoenda kukereke ipi saka chaachitsvambe kuti pazuva rekupedzisira pasazoita confusion nekuda kwokuti wavaitamba nawo naivo vanenge vane shungu dzekuda kuti aiwa isisuka sisi taifamba nayo vakagumbuka madzimai pavakaudzwa kunzi amuende kumarinda ende zvechokwadi Pamutemo wechiMoslem madzimai hamuende kumarinda nekuti uya ari kuenda anenge ashambidzika saka nokudaro haafanirwe kusvibiswa. Tinoziva sisi kuti madzimai umwe neumwe mukurarama mukusikwa kwavakaitwa naMwari vane nguva yavo yavanoenda kunguva Chero muri mumba chaimo chaimo unotonzi aiwa uyu ngaarege kutibikira sadza, ngaarege kutibikira chikafu, uyu ngaarege kutiisira e, munyu muchikafu nekuda kwekuti anenge ari panguva yake. Saka nguva iyoyo munozviziva zvotaurwa kuzi zvinotorwa sekunzi unenge wakatosviba ipo paye, saka hakudiwe munhu akasviba. So todii? Tingaudza here kuti imi mamai nhingi namai nhingi musaende kana kuti madzimai tongoona vamwe vaenda vamwe vosara zvobva zvatooneka kuti wo saka vasara ava vari kunguva chinova chinhu chinofanira kungoramba chiri secret that's why zvakazongonzi madzimai mese Garai. Kureva kuti vakachena nevakasviba vacho mese muri kusara. Tisazoita zvokuzonongedzerana kana kutsaurana. Ndo nhau yakaitika paye ndati ndinyatsokupatsanangura zvakanaka kuti munyatsokunzwisisa kuti sei madzimai vasina kutenderwa paye nokuti vazhinji munoziva mimi pakafa muimbi vanhu vanenge vachi kunouya madzimai vamwe vachika- vachibvisa mbatya vamwe vachikanda zvavanokanda ipapo zvichinzi ndo zvataita naye kwataifara naye kubhawa asi pana madzibaba nicolas zakariya hakuna zvinhu zvakafanana nezvozvo zvakaitika zvisinei hazvo regai tipfuurire mberi nacho chirongwa chedu ka gamba remhanzi apa takuchinzwa ivo ka pauzima mushakabvu nicolas zakariya pahurukuro yandakaita navo
Ini zita rekubarwa ndinonzi Nicholas Zakaria. Hmm.
Makabarwa gure ripi uyezve makaberekerwa kupi? Eh, ndakaberekerwa kuMazowe hmm. 1956. Musi wani? Eh, musi wa 5 April. Hmm.
Kumazowe papi chapo chapo? PaBelgon Estate. Hmm. ndopandakaberekerwa mudhara vaishanda ipapo mudhara vaishanda ipapo yes baba vainzani baba vainzi eh, maloa chekani eh, vachibva kupo kumusha kwavo kumalawi mm.
mm.
saka sei mimi pazita pa, pa, pa, pa renyu pasina zita rekuti chekani eh, hapana zita rekuti cheka nekuda kwekuti kumusha kwatinoberekwa isisu mm. eh, tinoti baba vako mm. baba vavo vanenge vari sekuru kwandiri mm. saka zita rasekuru ndova ndoshandisa kuita senemo inini mm-hmm. zvichireva kuti vana vangu inini vachazoshandisa zita rababa vangu kuita senemo yavo kwete regi ah, kwete rangu inini naye yaingogara iri zakariya yoga yoga zvotengeita kutaurawo mazita ana sekuru vese Eh. hazikani oti vazikanwa eh. aiwa zvinofadza mm. eh, amai vainzani uyezve vaibva kupi kumusha kwavo mai vaibva kulirongwe kudowa mm -hmm. vainzi ana ana akatunga ana akatunga uh -huh. mm. vabereki vese ava eh, havasisipo vese havasisipo mm. mumhuri menyu makabarwa muri vangani takabarwa tiri 11
ya tanga tiri 11 vasikana vangani vasikana 7 vakomana 4
ende vese vakakura vana baba one amai one vese vakakura vana baba one amai one Mm. saka zvinonzi vapenyu vangani Ah, vapenyu vanaini manje manditi kam Eh, vairi eh. ndo vakatisiya Eh, eh, ah, vakatisiya vamwe tine urombo mungakwanisa here kudoma nemazita kuti kubva kune wekutanga kusvika kune wekupedzisira Eh, wekutanga anonzi akonde
musikana eh, eh, musikana eh, akonde zakaria ari kupi ari kuchiwesha mhm. wechitwo anonzi saria zakaria wechithree ndini nicolas zakaria mhm. wechifour ndi soema zakaria akashaya wechishanu ndi maria zakaria aripo maria ari mupenyu ari kuchiwe show Mm, wechsix ndi susan zakaria mupenyu aripo ari kupi uyu ari kuchiweshe futi wechiseven ndi sarudzai zakaria akashaya neurombo wechieight ndi ndi hey. which aid ndi hey. richiri kuye kwazara ipo kupwere kwakainzi zindawa zakaria akashaya futi angari mukomana angari musikana mhm. Mhm. we wechinaini ndizakaria zakaria, zakaria. Mm -hmm. wechiten pane hwana hwana jamba ipapa
aiwa hamuna kujamba ndizozakaria ndiwe chiten baibuzekira yamati ndiwe chinaini ah, ndiwe chiten ndiwe chiten eh, mm. nokuti ariko kumusha ko anonzi

zvemimhanzi izvi eh, hatitanga kuti mimi chikoro chenyu makafunda papi kusvika papi haa ini handina kufunda nda haa ndangofunda zve zvekuma sub a yatinoti grade one ndakafunda achiri masub kuma 1960
kuma 60 65 mm -hmm.

grade six grade seven andasiya zvakadaro but mimi vaye vamamatangana vamamakatanga nawo kumasabway vaye vanga vatoenda ka vaye vamwe vanga vatoenda vamwe vato mateachers saka kuda kuti mimi makazoenda makazodzokera kumama mama vavanhu vakuru ndatoo neshungu ndatoo munhu mukuru wet ndaiti kana ticha achida kundi- kundirova muchikoro so iye aiti akanditarisa otanga kukuta kuti kuti auya aroveko Eh, eh. asi panguva iyoyo ka

tanga toye police reserve kuchiitwa makefyu chichi chichi ah, zvimwe zvacho zvaityisa kurarama mhm. waiti ukanokerwa padhoo watofungiza kuti pamwe kana siri mukomoredi pamwe ipolice reserve mhm. ovhura ona haumo muna utotsvaga pamwe pokuda kubatsira kuti arare mhm. womupedzerana zvenyu asi ivo vaimbouya here vachimbonokera nokera vanhu mudzimba mapurisa zeve ya vamwe vaimbonokera kana vaine fungi dzekuti paapa pari kusvika vamwe vanhu vanyowani vasingazivikana zvakanaka vaida kuzoti makomuredzeri ndanani sa vaingojuma songoti muri vangani panapa ati vakati vari panapa ndiani nani mopa mazita ah, zvotopera zvakadaro hmm.
saka kura kumeseji inenge yasvika sei kuti apauya muenzi ah, vanhu taitengesana vanhu taitengesana zvakaipa ah, kutengesana chaiko nekuti maiona kuti kana muri mukomboni ka eh. komboni ine dzimba dzakawanda but panosvika pachinokwa pamudhara chekani eh, chaizvo panapa eh, budai muri vangani pano ndiani nani ari pandipe mazita yawo mm. vaida kuona kuti vanhu vamuri kutaura ndovanhu vachabuda vachabuda mumba imomo ehe motobuda motomutsana mese eh motomutsana mukai mukai vakomana mapurisa vaiva nevachena nevanhu vatema mm. saka vaichasoona kuti haano ah, vataurwa vaive vakwana ungonzi aoke zvapera mm-hmm.
right ko mumanzi macho ka eh, madzibaba eh, nicolas zakaria makapinda sei taitibhairira record chero record iri kurira ndanyatsoisa mumusoro mangu zvakanyanya ndonzwawo kamwe kakuwedzera wedzera parecord iyoyo kuti kune zviri kurirawo mumusoro mangu kuti kuti munhu dai anga achiti zvakati kana kudai gitare ranga richi- richi- richiti zvakati saka kapfungwa ikoko ndangokura ndiinako Kai kukuda kunzwa sound ichinyatsorira musoro mangu ndichigona kuiwedzerawo. Muri mazera api apo? Ah, ipapo ndanga ndiri kuma ah, kufa kuma 11 12 years. Mhm. Saka ndaidisa chaizvo pairidzwa ridzwa. saka ndakwanisa kugadza chibhanjo changu chegaba reolivin here olivin oil chindaigara nacho ndichingoridza ridza zvisina zvisiri muchure zvezvo but kustrama ndanyasa strama chaizvo unyasonzwa kuti munhu ari kustrama dai aigona kubata uku anobudisa chimwe chino saka ndakasa ndakugona kubata manje kuti ndinyasobudisa chino yakanaka ndichingodano ndichingodano ndichingodano but ndakazoona mumwe musi ndakutezerawo nehwani waya ah, ndichibatenzi dza two waya zakurira dza three ndakubva ndasvika pakuridza four wire pandakakwanisa kuteedzera ukambo kari kurira ndikateedzera nebhanjo rangu apo mudhara vangu vairidza right imbotiudzai nhoroondo yamudhara mudhara eh, zvaifamba sei gitare ra vairidza sei mudhara tingati vakambo vakatangira kuridza papi ende eh, vakazozvisiira papi nokuti imimi ndimi makatozoenderera mberi eh, kusumudza mbiri yekumhuri yekwana Zakaria yekwa Zakaria Yes. Eh, mungambotudza zvamudhara Eh, mhande nenyaya dzeku- dzemimhanzi mudhara handizivi pakatangira kupi nokuti vakazotibereka muno muzimbabwe vachiridza Muka- kuda kuti gitare makariona rimo gita rakarona riri mumba kati ah mudhara vanoridza naye okay saka kuti ndivakumbirewo kuti mudhara ndambotura gita renga ndidzidzisewo zvaindiomera ndangoti kana vafarisa manheru aya takaungana vombotiridza vombotifadza fadza kudzorera gitare mumba mm. vombotifadza fadza kudzorera gitare ravo mumba vachitiudza uhisira kuti ko ndakatangira kumalawi tichiridza nevamwe vainzi church apola vairidza vese pamwe chete tikati o a zvakanaka saka muno muvaimbo haiwa mumapati kwaise kwaitwa mapati unzi vaimbotiridzira vachiridza vari vega vari vega he vairidza vari vega vachiimba futi mm. haa gare gare kubva vanzwa kuona amai kuti eh, mwana wenyu akuridza gitari uyu vanzwishuwa here mumwe musi ubva ndazomborikumbira gitari kuna amai vandavaridzira ridzira amai ubva vanzwa kuti mwana akugona gitari vabva vataura kuna mudhara kuti haa ah, mwana wenyu uyu tambomupa gitari renyu ariridza akugona ah, mudhara vabva vangoita kunge kuramwa zvikanzi haa ah, ndicharida Ngatore kuti anadi aite zvaanoda zvake ndikati ah maita basa. Mumwe mangu ndomaita ah maita basa. Ndozvataitoda izvozvo. Ah vanadhonza naro gita radhonza naro vanatsvaka. Kuroti mimi makava masiya chibanjo cheche manje. Chibanjo vanachikanda huko. Vakutora iri. Vakutora iri manje. Saka mdara akabva atorisiya. Akabva atorisiya.
Mm. Kubva ipapo mdara akangoita kunge kufinukana nazvo. Kutange varamwa. Eh, Havana zomboridza futi. Mm. Kwanga kuma 70 70 72 mm. 72 eh apa ndairidza ndega chidii ndichidhonza ndichidhonza vatatsvaga shamwari dzangu mukomboni ndikadzidzisana dzidzisana navo vatagadzira chibesi chibesi guitar ah, ndichirova lead guitar kunoko iye achidairaura chibhesi ichocho zvichiita zvichiita haa vanhu mukomboni vachitifarira vachiungana vanhu kuzoteera zvataiita ndiani nani wamuchiri kurangarira pabilgoni ipapo eh, wamai wamakatanga tanga muchibata bata muchiunganidzana nawo ndi smart chiko smart chiko ari kupi akashaya akashaya uh, robson kaitano mm -hmm. anovava takaviga manje manje mm. eh, inini smart chiko robson kaitano na, na michael michael gumo akashaya futi ah, tai tikasangana paye haa ah, zvinhu zvaitaa kuti vese apa Eh, aripo ndimi chete Pa- pane vese ndimi chete ndiripo aiwa tine- Ah, vese vakashaya aiwa tine urombo chose Mm. saka maiti mukaita zvinhu zvenyu mounganidza vanhu tounganidza vanhu vobva kuti vana imi munogona endai kuharare munoita zvinhu zvenyu endai kuharare munoita zvinhu zvenyu Nda- tiri kumapurazi taingoti ukauya kuharare ndokunomuka zvinhu taiti kumapurazi kuvanhu kusimudzira ndiyani hapana andi mazvano tanga tiri vanhu vakasarira zvisingaiti nyaya yacho bva taiudza foromani papurazi vaiendesa kumurungu vanzi kune vakomana vanoridza zvakanyanya zvokuti dai vakawana mainstruments vanokwanisa kusimudzirwa chaizvo bva kwatengwa magitare nemurungu vaiswa pabhawa tikatanga kurova maelectric guitars makitare magetsi aya but imimi mm.
magitare magetsi hapana kuma makaadzidzira asi ayo paakauya makatanga kuchuna magitare takatotanga kuchuna ah, nokuti raraaaae eh, ranga ririani ndaitochuna neinternational mhm. eh, chuni chaiyo chaiyo mhm. saka paakauya yemagetsi ayo mhm. taingochura chuni yakanaka futi yamoti international chuni mindeipi international chuni nde yatinochuna nekeyboard ne mm -hmm. kana kuti chuna pane kanhu kanonzi chuna mm -hmm. kokuti kwakabayirira pakitare so mm -hmm. kanokuudza kega kuti waya yako haisati yasvika pa, pa, pa pachuru chaicho wochura kusvikira yasvika pamita inodiwa kuenda pane imwe kusvika ese uchasaka izvo churi unenge uchiteerera nenzeve unenge uchiteerera nenzeve unoteerera waya waya yacho eh, unoteerera waya kuti idziwa izi two dzaenzana idzi mhm. kuenda pane imwe yechitatu unyatsona yechitatu yakupinda mhm. h4 h5 h6 unyatsonzwa kuti ha waya dzapindirana idzi right ndichiita uri kuona mudhara chekani vakatanzi inini ndairidza full c saka full c ndoyakaita eh, full c manje ndeyekuti unochuna mawaya dzese zvakanaka mm -hmm. but number one unoideredza mbichana zvino kana iri international number one unoikwidza inenge iri pamusorosoro saka asi sound inozobuda imwe chete here sound inenge iri imwe chete but eh, ya sound imwe chete zvakutipenda kuti uri kuridza chii kubata sei ehe Mhm. Eh, sound inofanana sure Hate.
Eh, murungu pepe eh, zvanzi vana vakatsvagirwa instrument vanokwanisa kuita zvine musoro yes eh, chii chakazoitika chakazoitika choti mainstruments auya ah, takatanga kuridza anonzi magitare chaiwo chavo mm -hmm saka zvakutoreva kuti mapurazi ese anga akakomberedza Begon Estate akatanga kuungana pahamba pa rarabiya horo ranga riri biya horo repabergon nokuti vanga vakunzwa kuti pane bhendi repo riri kuridza pane vana vari kuridza ipapo saka nekuda takatanga kuita mbiri tiri papurazi zvakanyanya bhendi ranga rani zita here eh, ranga richinzi green mangos right zita rekuti green mangos rakauya sei uye izvi zvairevei ah, green mangos aingozvireva vanhu vari fresh mhm. mozoti chinhu chiri green unochitaridza kuti kana chaiva chinofanira kuchinja kala kuzoita kuyellow kana eh. chichikana brown asi kana chiri green chachiri fresh chinenge chiri fresh akafunga zita iri ndiani ah, ndingangoti ah, ndiani akarifunga zvee anenge muchaka vrobson mhm.
angave makore api
iyo 75 iyo yanga ya 75 iwe saka nekudaro bva tambodhonza tiriko kupurazi zvakanyanya green mangos green mangos mm. ikaita mbiri mapurazi esu kusvika kunana jumbo maini wese taakuzikana zvakanyanya